Merci, Här President. Ech mengen, eng ganz Rëtsch Virriedner hunn zu Recht gesot, datt de Phänomen vun, vum Aarmutsrisiko a vun der Aarmut een ass, dee sou vill verschidden Aspekter huet, datt, mengen ech, bei jiddwerengem Eenzelnen d'Riedezäit, fir dat ze analyséieren, fir ze kucken, wat schifgelaf ass, an dann awer gläichzäiteg och Proposen ze maachen, wéi een dat misst ugoen, eigentlech ze kuerz ass an datt een ëmmer d'Gefill huet, datt ee Saache verkierzt. Duerfir wëll ech och ganz zum Schluss eng Proposition maachen, wéi mer déi Debatt vläicht enker anescht oder nach en anere Kader kënne ginn a vläicht och méi an d'Déift kënne goen. Ech willt awer als alleréischt dem Här Galles Merci soe fir dës Interpellation iwwer Aarmut an den Aarmutsrisiko zu Lëtzebuerg. An ech sinn och mat ganz villen Elementer vun deem, wat hie richteg analyséiert huet, averstanen. Och ganz vill Proposen, déi hie gemeet huet, treffen op jidde Fall op meng Zoustëmmung, à tel point, datt ech mer een Ament geduet hunn, ob een him net sollt eng Memberskaart ubidden, oder wann net eng Memberskaart, dann zumindest eng Sympathisantenkaart, well effektiv ganz vill Elementer an sengem Discours waren, déi ganz richteg waren. Et ass fir déi Debatt hei ass elo déi véierte Kéier, datt mer an deene leschten zéng Joer a Form vun enger Interpellatioun iwwert dëse Sujet schwätzen. An et kënnt een net derlaanscht, wann ee sech dann d'Debatte vun deene leschten, déi lescht véier Debatte vun 2009 bis eben elo dës ukuckt oder ulauschtert, kënnt ee laanscht eng erschreckend Feststellung, Net derlaanscht nämlech, datt sech an deene leschten zéng Joer d'Situatioun vu Joer zu Joer zu Lëtzebuerg weider zougespëtzt huet. D'Zuele si bekannt an och ëmmer erëm genannt ginn, 18,3 Prozent vun de Leit hei am Land sinn entretemps dem Aarmutsrisiko ausgesat. Nach wesentlech méi héich ass den Undeel bäi Jonken an Alengerzéienden. A wien Alengerzéiender seet, seet nach ëmmer ganz dacks Fraen, déi dovunner betraff sinn. An och de Risiko vun der Altersaarmut ass, huet sech an deene leschte 5 Joer quasi verduebelt, och wann en nach ëmmer ënnert der Moyenne läit. D'Mindestrent, dat wësse mer, déi läit aktuell bäi knapp ënnert 1.900 Euro, also och ënnert der Aarmutsgrenz an et och do sinn nach eng Kéier 44 Prozent vun de Beneficiaire sinn, also 44 Prozent vun de Frae kréien eng Mindestrent vu géint just 4,5 Prozent vun de Männer, also och do eng ganz staark Ongläichgewiichtung an der Repartitioun. An och eng Aarbecht hunn, schützt zu Lëtzebuerg net méi virun Aarmut. Praktesch all Siwenten, dee schaffe geet, ass 2018 Gefor gelaf, an d'Aarmut ofzerutschen. Dat ass esou vill wéi nach ni virdrun an eiser Geschicht an an Europa. Et ass scho virdru gesot ginn, ass just nach Rumänien méi schlecht opgestallt wéi Lëtzebuerg. A schlëmmer nach wéi déi plakeg Zuel ass eben, datt a kengem anere Land sech d'Situatioun esou rapid verschlechtert huet wéi zu Lëtzebuerg. Mir hunn et also mat enger dramatescher Situatioun ze dinn, well hannert deene cruen a réien Zuele sti Leit, Eenzelner, Famillen, déi Dag fir Dag struewelen, fir hallefweegs éierbar iwwer d'Ronnen ze kommen. An et ginn der ëmmer méi. An d'Fro vun der Aarmut ass eng gesellschaftlech Fro, déi de Kär vun der sozialer Kohäsioun beréiert, nämlech d'Dignitéit vum Eenzelnen. Ass déi Dignitéit duerch déi wirtschaftlech a sozial Organisatioun vun enger Gesellschaft a Fro gestallt, dann huet dës Gesellschaft definitiv e fundamentale Problem. Wann d'Aarmut an den Aarmutsrisiko zanter 10 Joer ongebrach klammen, da ass dat net vum Himmel gefall. Et ass keen Herrgott, deen dat esou virbestëmmt huet. An et ass och keen Naturgesetz, wéi verschidden Ultraliberaler eis gleewe wëlle maachen, well et ass d'Resultat vu politeschen Decisiounen. Wann eng Gesellschaft also ëmmer méi ongerecht an ongläich gëtt, an zumindest dat weisen, mengen ech, d'Zuelen onbestreitbar, da gëtt et duerfir och politesch Verantwortung, déi et ze droe gëllt. Mee ech ginn Heiansdo bei esou Debatten den Androck net lass, datt hannert deem allgemenge Konsens, datt jiddwereen dat jo awer iergendwéi schlëmm fënnt, awer och de Versuch läit, d'Ursaache manner de Versuch läit, d'Ursaache vum Problem ze verstoen an éischter versicht gëtt, de Problem ze relativiséieren. Kläng ze rieden. An et gi puer Variante vun dem Klengrieden, déi mer ëmmer erëm an ëffentlechen Discoursen héieren. Éischtens héiere mer ëmmer nees, déi Berechnungsmethod wier net korrekt oder net de Realitéiten ugepasst, d'Zuele wiere just relativ Zuelen an et wier nach ëmmer besser zu Lëtzebuerg dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn, wéi a Rumänien. Also da muss ech soen, effektiv, dat ass eigentlech en Hohn, wann een dat hei Leit seet, well natierlech ass den Aarmutsrisiko e relative Wäert. En ass nämlech relativ zu deem, wat an enger Gesellschaft och vu Räichtum erschafe gëtt an a wéi wäit méiglechst vill Leit och eppes dovunner kënnen hunn. An et ass och d'ailleurs en international unerkannte Wäert, deen d'Lëtzebuerger Regierung och als Berechnungsmethod akzeptéiert huet. A virun allem muss ee soen, bei aller Relativiséierungsversich, déi Zuele ginn zu Lëtzebuerg ongebremst an d'Lut. Mir mussen eis emol net mat anere Länner vergläichen, fir festzestellen, datt d'Ongläichheeten hei am Land klammen. En zweet Argument, wat ganz gäre vu wirtschaftsliberale Patronatskreesser benotzt gëtt, seet, Jo, et ginn zwar ëmmer méi Working Poor, mee dat ass normal, well Lëtzebuerg ass jo en Héichlounland. An och dat geet als Erklärung net duer, well et ginn an Europa zumindest zwee Länner, déi en änlechen oder souguer méi en héije mediane Revenu opweise wéi Lëtzebuerg, nämlech d'Schwäiz an Island. An do ass den Undeel vu Working Poor bal nëmmen hallef esou héich wéi zu Lëtzebuerg. An dann héiere mer drëttens, datt d'Regierung vill Mesuren ëmgesat hätt, déi sech nach net an de Krittären, an de Chifferen erëmspigelen. Bon, déi aktuellsten Zuelen, déi mer hunn, déi si vun 2018, also spigelen se awer och dat erëm, wat virdrun dann esou belobegend genannt ginn ass, eng vun deene sozialsten, scheinbar sozialste Steierreformen, déi jee gemeet ginn ass. An déi Zuele spigelen och dat erëm, déi sozial Mesuren an déi sozial Politik, déi dës Koalitioun an hirer éischter Mandatsperiod gemeet huet. A véiertens an zu gudder Lescht gëtt ëmmer nees drop verwisen, datt Regierungspolitik net nëmmen aus Geldleeschtunge besteet, mee virun allem och aus Sachleeschtunge wéi gratis Schoulbicher, Schoulbetreiung, etc. Dat ass sécher richteg. An dës Initiative fannen och net an deem Mooss hiren Nidderschlag an der Berechnung vum Aarmutsrisiko. Mee duerfir ass jo awer dee méi objektive Referenzbudget agefouert ginn, also d'Rechnung, wat een zu Lëtzebuerg brauch, fir dezent liewen ze kënnen. An och do ass kloer, datt esouguer mat engem Vollzäitjob um Mindestloun an alle méigleche Sozialleeschtunge, wat a ville Fäll net de Fall ass, d'Kombinatioun vun deenen zwee, een zum Beispill als Célibataire nach ëmmer net un dee Montant erukënnt, deen eigentlech gebräicht géif ginn, fir kënnen dezent ze liewen. A bäi där Debatt, mengen ech, muss een och ëmmer bäifügen, datt den Aarmutsrisiko och eng net monetär, net pécuniaire Säit huet, déi verbonnen ass mat Exklusioun, Ausschloss aus dem sozialen, kulturellen oder gesellschaftleche Liewen. Wéi een et dréint oder wéi een et kéiert, et ëmmer méi Leit hunn hei zu Lëtzebuerg um Enn vum Mount Schwieregkeeten, déi zwee Enner zesummen ze kréien, an dat zu engem Zäitpunkt, wou d'Ekonomie brummt, wou mer Héichkonjunktur hunn, mat ganz, ganz dichtege Wuesstemszuelen, wou d'Kris iwwerwonne schéngt an een dovunner kinnt ausgoen, datt d'ganz Land elo an der Rush Hour vum Liewe wier, e ganz komeschen Term d'ailleurs, Rush Hour vum Liewe. Wann ech an der Rush Hour sinn, da stinn ech virun allem am Stau. Dofir mengen ech, datt dat net onbedéngt déi beschte Parabel ass, fir dat ze bezeechnen. Ech mengen, datt een duerfir sollt vläicht versichen ze kucke firwat, wat dann d'Ursaache si vun enger Entwécklung, bei där een net eng eenzeg Regierung responsabel ka maachen oder een eenzele Minister oder Ministère, mee déi eng Entwécklung ass, déi sech iwwer déi lescht 10, 15, 20 Joer gezunn huet. An et kënnt een net derlaanscht ze soen, datt d'Austeritéitspolitik kënn, déi mat de fënnef Spuerpäck, déi waren, déi besonnesch déi niddereg Revenuen am stäerkste getraff hunn. Et muss een och feststellen, datt mer zu Lëtzebuerg en Netto-Mindestloun hunn, deen nach ëmmer ënnert deem, ënnert dem Aarmutsrisiko läit an och ënnert deem läit, wat de Statec ausgerechent huet, wat ee brauch, fir dezent ze liewen an ech mengen, datt an der Vergaangenheet oder och an deene leschte Méint do gläich puer Zich verpasst gi sinn, wéi de Mindestloun ugepasst ginn ass, fir dësen Ecart wierklech kënnen ze behiewen. Mer stelle fest, datt et eng inegalitär Entwécklung vun de Revenuen zu Lëtzebuerg ginn ass an deene leschten zéng, zwanzeg Joer. Och déi ass net vum Himmel gefall, mee déi ass d'Resultat vu politesche Decisiounen. Nach ëmmer ginn d'Revenuen aus der Lounaarbecht wesentlech méi héich besteiert wéi d'Revenue vu Kapitalerträg. An innerhalb vun den eenzele Lounkategorië sinn et déi ënnescht Léin, déi wesentlech manner séier klamme wéi déi ganz iewescht Léin. Dat ass Ausdrock vun enger vun där sozialer Schéier, déi ebe wéi gesot ëmmer méi wäit auseneegeet an déi zeréckzeféieren ass op eben och politesch Decisiounen. Mer stelle fest, datt d'prekär Aarbechtsverhältnisser, also Zäitverträg, CDDen, Interimsaarbechte weider zouhuelen, datt obwuel mer ëmmer erëm, oder obwuel ëmmer erëm dovunner geschwat gëtt, mer nach ëmmer kee méi restriktive legale Kader huet, deen genau déi doten Zorte vun Aarbechten encadréiert. Uberiséierung ass sou e bëssen en Tabuthema zu Lëtzebuerg, wou ëmmer gesot gëtt, jo dat hu mer hei net esou. Et ginn awer ganz vill Témoignagen a ganz vill Indicë vu Leit, déi eis éischter beonrouegen an déi soen, mee de Phänomen vun der Uberiséierung, deen ass schonn och zu Lëtzebuerg ukomm an Uberiséierung heescht eng komplett Prekariséierung vun deene. betraffene Leit. An dann zu Lëtzebuerg, an do ass, mengen ech, och jiddweree Virriedner dorop agaangen, natierlech d'Logementsproblematik. Och dat ass eng politesch Décisioun. Et ass eng politesch Décisioun gewiescht, vun deenen leschten 20 Joer alles dem fräie Maart ze iwwerloossen, deen evidenterweis dorunner gescheitert ass, Léisungen ze entwéckelen. Et feele Sozialwunnenge, well esouwuel um Niveau vun der Regierung wéi och um Niveau vun de Gemengen de Courage gefeelt huet, wierklech massiv doranner Ze investéieren, grad esou wéi insgesamt an d'Problematik vum ëffentleche Wunnengsbau. Mat der Konsequenz, all déi Saachen zesummen, datt mer eng enorm Konzentratioun erliewen oder erlieft hunn an deene leschte Jore vu Räichtum op der enger Säit, dat heescht esouwuel Patrimoine wéi och Revenuen, sinn op der enger Säit ganz staark konzentréiert ginn, deelweis a gigantesch Héichten, virdrun onvirstellbar Héichte geklommen, op der enger Säit, an op der anerer Säit, déi aner Säit vun der Medail ass eben, datt och d'Aarmut zougeholl huet an den Ecart tëschent deenen ëmmer méi grouss ginn ass. Och dat huet ze dinn, datt Lëtzebuerg an der Vergaangenheet eng Politik gemeet huet, datt se wollt immens attraktiv sinn fir sougenannten high net worth individuals, An aner Leit huet et zumindest geschéngt, an de Politike vun de leschte Regierunge, datt aner Leit vläit net grad esou worth individuals waren. An natierlech muss mer, wa mer iwwer d'Aarmut schwätzen, och op d'Sozialleeschtungen agoen an déi Mesuren, déi d'Regierung an deene leschte Jore geholl huet, respektiv wéi eng Adaptatioune se gemeet huet oder wéi eng Reforme se probéiert huet ëmzesetzen. An ech wëll der, ech gesinn d'Zäit leeft mer schonn erëm dovunner, ech wëll just op zwou ganz kuerz agoen. Dat ass éischtens de REVIS, wou mer feststellen, datt de Montant nach ëmmer ënnert der Aarmutsschwell läit. Mer stellen och fest, datt ganz vill Leit, an dat hu mer och scho kritiséiert, nach ëmmer ausgeschloss si vun deene Mesuren. déi de REVIS eventuell zur Verfügung stellt, Leit ënner 25, fir elo nëmmen déi ze nennen. An dann dat, wat eis och éischter beonrouegt, ëmmer méi Témoignagen, déi mer kréien, souwuel vu betraffene Leit wéi awer och vu Sozialaarbechter, déi eis témoignéieren, datt mat där neier Reform de REVIS vill méi coercitiv gi wier, dat heescht, datt d'Leit vill éischter, Gefor lafen, de Rivis ofgeholl ze kréien bäi der klengster, bäi der klengster Geleegenheet oder Méiglech oder Vergehen, wat déi Leit eventuell gemeet hunn, an datt dat natierlech déi Spiral, déi Ofwierspiral no ënnen och nach éischter weider ënnerstëtzt, wéi datt se hir entgéint. kënnt. E leschte Sujet, dee mengen ech just vun der Madamm Bernard gesträift ginn ass, ass d'Fro vun der universeller Gesondheetsversuergung. An do stelle mer och fest, datt ween aarm ass, ass och oft ofhängeg vum Sozialsystem, mee gläichzäiteg ausgeschloss vu liewenswichtege Prestatiounen, wéi den universellen Accès zur sozialer Gesondheetsversuergung, Also ech mengen, d'Médecins du Monde hunn an hirem Rapport däitlech gemeet, datt 75 Prozent vun hire Patienten hate keng Sozialversécherung an den Taux de couverture vun der CNS, deen zu Lëtzebuerg 2002 nach bäi 99 Prozent lung, also bäi der quasi Totalitéit vun der Populatioun, ass vun 2002 op 2015 op 95,2 Prozent erof. Gaangen. Dat ass eng ganz, ganz bedenklech Entwécklung, déi mer do constatéiere mussen. Den Här Galles huet et och zum Schluss gesot, Et géif vill ze soe ginn zur Aarmutsbekämpfung allgemeng, respektiv zur sozialer Entwécklung hei am Land, wat de Kader vu menger Riedezäit definitiv sprengt. Aarmutsbekämpfung ass net d'Aufgab vun engem eenzege Ministère, hunn ech gesot. Et ass e Sujet, deen net nëmmen de Familljeministère betrëfft, et mee grad esou d'Sécurité sociale, Santé, Logement, Travail, Emploi, Education, Steieren a sou weider. Duerfir mengen ech, an domat wéilt ech dann och gären ofschléissen, datt mer als Chamber och an der Verantwortung sinn an datt mer och déi Verantwortung droe sollten an, net méi ëmmer nëmmen op d'Initiativ, déi voluntaristesch Initiativ vun eenzelen Deputéierte waarde fir eng strukturéiert a geuerdnet Debatt iwwert d'sozial Entwécklung an domadder verbonnen natierlech den Aarmutsrisiko ze féieren, mee datt mer eis sollen e méi seriöe Kader ginn, wou mer dat kinnte maachen, eng Debatt, déi dann och an de parlamentaresche Kommissioune kinnt preparéiert ginn, zesumme mat all deenen Acteuren, déi eis déi Zuele liwwere an déi och am konkreten, an der konkreter Ausenanersetzung mat deene Fäll sinn. Duerfir proposéiere mär oder deposéiere mär elo eng Resolutioun, déi genau dat do freet, nämlech eng regelméisseg strukturéiert Debatt mat, déi preparéiert gëtt an de jeeweilege Kommissiounen a déi lassgeléist ass vun eenzelne Projeten. Här President, ofschléissend wëll ech da just nach soen, Datt et heiansdo erstaunlech ass, wann ee bedenkt, wéi eng Unanimitéit hei schéngt ze sinn bäi all deene Froen. Jiddweree bedauert d'Entwécklung a jiddweree weist sech och betraff. Ech mengen, datt mer, datt et héich Zäit gëtt, datt mer eis déi Moyenen an de Grapp ginn an déi Konsequenzen och aus där Analys zéien, well soss riskéiert och dës Debatt leider just eng Sonndesried gewiescht ze sinn. Merci.